Ɔdɔfoɔ me ma wo akwaaba a ɛba ma me bɛkeke kyen ma me bɛkeke kyen deɛ ɛhɔ ɛɛdɛ nneɛma pa na yɛkyerɛ ɛwɔ hɔ ɛno nti abusua ma wɔni nka ma me bɛkeke kyen na bɛsua nneɛma papa ɛwɔ hɔ de aka nea wɔnim ho ɛnɛ me ne wo ɛɛyɛ agukyi stew agukyi ɛna me de agu nsuo no mu me soku no kakra na atumi ayɛ mmerɛ na me de gu blender no mu na yɛ yam a. Berger no ho ankyere no na ɛno nso atumi ayam kamakamakama de ama yɛn. Ɛno nti gyeene na mayiyi a mahohoro ho awie a yɛrekɔtwitwa na yɛde ayɛ yɛn stew no. Ntsi aber a yɛtwetwa gyeene no ewie no, koopi na mede egu nsuom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yebeyi nkyen no afiri mu. Ntsi sɛ woyɛ nkwan o, sɛ woyɛ stew o, ayɛ a na wode koobi no ato nsuo mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkyene no wobɛyi bi afiri mu. Anyɛ saa a nkyene bebree no yɛn mfeɛ no nso rekɔ anim mu. Mede nsuo kakra na mede agu gyeene ne mako mu a mereyam no. Enti koobi no na mahohoro ho kama meyi afiri nsuo no mu. Mede nsu foforɔ ahohoro ho kama. Enti mesan retwitwa no nketenkete. Wopɛ a, wubetumi nso de wo deɛ no ato mu saa ara. Enti palm oil, ngo na mafa a mede regu me saucepan no mu no. na mede koobi no ato mu na makyɛ so kakra ama manya koobi no flavour no wɔ m'aduane no mu. Nti bɔn dɛ, mm, ɛwɔ sɛ ɛbɔn, ɛbɔn nso ayɛ dɛ na ama ofi ayi hwehwehwehwam. Enti gyeene no mako na meyam yɛ no na menhwie de agu mu no. Na ɛno nso magyae no ama no asi so two three minutes. Ɛno nti abusua mɛsrɛ wo sɛ sɛ worekye stew sɛ woreyɛ nkwan a na wode wo kyɛnsetire no akonkɔn so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ntutu ngu wo tiles no so mma ɛhɔ nyɛ tantaantan na wunwie na ɛnsan mma wo adwuma foforo. Enti woreyɛ adeɛ biara a, na woamake sure sɛ wode kyɛnse tire no bɛkata so akɔnkɔn so kakra. Ɛno nti tu n'ano na woahohoro ho awie a, yɛbubu no nketenkete na yɛakɔhwie de agu yɛn mako ne yɛn gyeene no mu no, ɛno na merehwie de agu mu no. Na yɛagya ano nso ama no asi hɔ kakra na yɛde.

Nti mayɛ ne sei no awie no na mehohoro akatoa no ho. Abusua mesrɛ wo ansa na abɛhohoro w'akatoa no ho no na wadi kan ayiyi mu because woahu sɛ yɛkuro yɛde gu fam nti efi, aboɔ, mfuturo ne adeade no nyinaa ɛwɔ mu ɛno nti sɛ woanyɛ adagyeɛ na woanyiyi mu a wobɛwie no na wodi efi nti mesrɛ wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Mfuturo ne aboɔ no nyinaa bɛtumi ayi afiri mu nti akatoa no na mede agu blender no mu na mede nkyene de agu mu na mayam de afra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wode nkyene no gu mu a ɛma no tumi bobɔ kamakamakama na abobɔ apɔ na ayɛ fɛ te sɛ kosua a wɔayɛ no scramble egg no na adeda mu kamakamakama. Ɛno nti mɛsrɛ wo sɛ woreyɛ akatoa biara fa nkyene no gu mu na yam. Sɛ akatoa nkwan na wɔyɛ a, mesrɛ wo mfa nkyere no ngu. Ayɛ saa a, wode nkyere no gu mu a, ɛbɛma ano abobɔ apɔ. Enti mesrɛ wo, akatoa nkwan deɛ a, mfa nkyere ngu nnya. Ɛno nti, ɛno na merehwie de agu stew no mu no. Enti mede gu mu yɛ no sei no awie no, Mewie a, mennu, megyae no sei na mede kyɛnsetire no akonkɔn so kakraa bi ansa na akyire no maba abɛdanedane no. Enti megyae no sei ara, enti ɛba no saa na wodanedane no a, na ayɛ kama kama kama wom. Enti ɛno ano no, abɔ apɔ, enti ɛnnie sei na ayɛ, na atumi abobɔ apɔ kama kama. Aaah! Enti ɛno na medanedane no no. Woahu sɛdeɛ mesi reyɛ me nsa no, ɔdɔfoɔ, na wo nso woayɛ wo deɛ no saa ara de ama me. Mɛnka mfrɛ wo, mɛnnu. Woyɛ no saa a, ɛrentumi mmɔ apɔ, ne nyina ara bɛsan na ayɛ nketenkete prekesee bi wom. But woyɛ no sei a, ɛbɔ apɔ. Enti mayɛ no sei awie no, sei na ɛyɛ a meyɛ a memhohoro me blender mu de si ɔtɛn bi a na ɛmu ayɛ kama. Wahu sɛ bleedi no a ɛwɔ mu no, woyɛ a wontumi mma wo nsa nkɔ aseɛ. Enti mewie a, mede mpu nsuo na mede ahohoro mu aturo agu, na afei mayɛ no sei, mabu nsuo kakra de agu mu, na mafa samina a yɛde hohoro nneɛma mu, ɛno bi na merehwie de agu mu. Enti mayɛ ɛno nso, refwie ɛno agu mu, na mafa vinegar Ɛno nso na mafa a merehwie bi de agu mu. Wokɔ supermarket a, me boɔ no sɔ da fam na mede bi agu mu na wobɛwie no na ate wɔ blender no mu ama ɛmu ayɛ kama kama kama kama nti me blende no bɛyɛ two three minutes. Nti mayɛ no sei no awie no mewɔ brush wɔ hɔ a mede hohoro mu na wode ahohoro mu. Wokɔ supermarket a anaasɛ wokɔ dwom a wobɛnya bi atɔ na wo nso wode abɛyɛ wo deɛ no na aboa wo. Na term biara wo blender no nso ɛmu ayɛ kama.

Enti ɛno na mahohoro ho kama a mede regu mu no. Enti wode mmire no gu mu a, na woalow gya no, ne nyinaa, ma low steam no, na akata so na bepa no abɔ no nkakra nkakra. Enti ɛno na ayɛ kama wɔ mu no. Enti mesan redanedane no, na mɛsan agyaa no ama no asi so kakra. Nti sɛ woyɛ ne sei a, abusua, ɛne biribiara kɔ. Wobɛtumi de adi banku, wobɛtumi de adi bayerɛ, wobɛtumi de adi mmo, biribiara a wode bɛka ho biara no, ɛne no kɔ. Nti ɛno ara nie, ma me bɛkeke kyen, nneɛma pa nko ara na yɛkyerɛ wɔ hɔ. Ɔdɔfoɔ, mede bɛnoa bayerɛ ne borɔdeɛ. Ntsi mobɔɔ deɛ no mema yɛɛ no, eno na mano awie no, aa hwɛ sɛdeɛ stew no si teɛ, nnyɛ easy, ɔdɔfoɔ, ma me bɛkeke kye, nneɛma pa na Maame no, Nyankopɔn, de adua ne mu, eno nti ɔdɔfoɔ, mesrɛ wo, aya na wa like, no wa share de ama afoforɔ, na afoforɔ nso nsa atumi aka bi, Nyankopɔn de nneɛma papa adua me mu, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso wobɛnya so mfasoɔ. na ahyɛ Nyankopɔn animuonyam no, mesrɛw ɛba no saa a, na ama me nso anigyie ne akoma pa. Ɛno nti sɛ megyina me kitchen hɔ na sɛ meyɛ a, na ɛno ara sɛ mekeka nneɛma bobom na wo nso wosua biribi de aka wo deɛ no ho. Onyankopɔn nhyira wo sɛ wobɛ share na wa like na wa subscribe. Onyankopɔn nka wo ho. Bye bye.